Hi Nathan. Um, dwi'n gweld fod di'n siomedig a dwi'n siŵr bod yr uh, drisiau ddim yn siomedig, ond oedd hi'n perfformio da gyn yr ogau hefyd oedd? Oedd Paul oedd hi'n, um, da ni gyd yn cytuno, ond yna oedd hi'n, you know, well, dim un ond uh, perfformio gorau am y first half a second half, so y trwy gem i gyd tymor yma, ond da ni di da ni wedi gorffen y gem efo dim pwyntiau, um, which yn rili really siomedig, a to'r hogia bach yn deflated yn diwedd o fanna. Ond um, eto, pan, pan ti'n mynd i fyny yn gemau, taw chi'n sgwrdd o dau gol da i dod yn ôl yn y gem second half. A wedyn maen nhw'n deud, to, y ti, yr adag ti mwy o vulnerable yn ffwbol di pan ti'n newis sgorio. Ac um, just, anffodus sydd yn ei pan cynnig sgor yr ail na, da ni wedi considio yn syth wedyn lle um, so, da ni, oedden ni wedi cytuno fan oedd gen i, gen i ddigon o profiad yn y, yn y tîm yma i just t'o' y tro nesa' 'dan ni ga'l pêl ella jyst jyst clirio leins ni i ga'l i ga'l ni allan ond yym t'o' fe nath ni jyst inveitio chydig bach o pressure ni ar 'yn hunan yn fan 'na wedyn 'di considio'r ail 'na. A wedyn yym y trydydd wedyn t'o' ma' nw 'di sgorio t'o' gan sort of yn y ple a wedyn t- 'dan ni jyst 'di ga'l lot o cyfleon eto yn diwan ond jyst dim ar ar y dydd iddyn ni dim dim 'di ga'l pwynt o gwbwl. Yym faint o rhwystredig ydi o Nathan pan ti'n ga'l yym pan ma'r tîm yn yn creu gymaint o cyfleon? Um, a jyst mythu gael, wedyn maen nhw'n gael eich cyfle, hanner cyfle, yeah. ac yn reis i ffwrdd, ie. Yeah. Um, Dwi'n gael chdi lawr, neu dwi'n gael yr ogel lawr, ta, mae'n jyst yeah, frustrating ydi o, ie? Ie, frustrating ydi o, achos da ni'n gwybod yn training, da ni'n neud yr, y symudiadau da ni'n neud yn y gêm, a da ni'n sgorio bob sio. So mae'r ogem llawn energy, da ni'n bysyn yn training, yn edrych ymlaen i'r gêm. Ond dydyn obviously pan mae'n dod i gêm yn gwahanol senario, ond eto mae'n mwy o pwysau, falle. Ond um, na, dwi'n meddwl dyna di stori o tymor ni bwlyn yma. um, a jyst gobeithio efo profiad yn y uwch yna i rannu ffyn a gwella um, mwy o tymor yn dymlaen. Tod bob un gem tymor yma, da ni wedi creu cyfleon y gens bob un tîm yma, felly um, dyma math o da ni'n stryglo i sgorio gols ac um, creu nhw, da ni yn creu nhw, ond jyst da ni angen ffeindio ffordd, to fatha gem adran y byd bari, creu lot o cyfleon a di cadw clean sheet hefyd. Lle fama heddiw, da ni wedi chwarae well na beth oedd ni'n erbyn bari, da ni wedi colli 3-2 a mynd adre efo dim pwyntiau. Um, felly rhaid ni, to, rhaid, rhaid ni cymryd positives o bob gem, falle ni'n deud perfformiad da heddiw overall, to, bo, bo, bo part o'r cae um, di creu y cyfleon falle ni'n deud, a rhaid i ni cymryd y positives yna i gem nesaf neu byn TNS, which fydd yn gem masif ar rofal. A sôn am y positives, gatho ni ddwy gol da do? Do, um, very well, well worked gol, falle ni'n dweud. Um, top um, Brad di obviously di grando ar instructions achos nath nhw'n neud rhywbeth debyg yn erbyn ti yn Nationals dwytha, maen nhw wedi trio chwarae yn y draws yn y cefn, to sloppy play, a wedyn um, mae Brad wedi darllen ni a fair play, mae wedi mynd drwodd um, 1v1 a di sgorio, a to, mae wedi cael 1v1 yma, dechrau tymor, um, a lle mae wedi methu. So mae'n obviously mae Brad yn gwella hefyd ac yn dysgu, so mae'n ofyn gret o finish gan y fo fanna heddiw. A wedyn mae Brisi di rhedeg y channel eto, hyn oedd y peli yn ei chwilio amdano, yn gwybod gan nhw, to bach o uh, weakness lawr o'r ochrau. Mae Brisi di gweithio'n galad, di cyrra'r bel, di cyrra'i ddyn o, a wedyn di fatha shot cross ydy hi draws box, cos mae ti'n gorau ni pwar ar y 3G yma, neu, neu mae pel yn boblo, a mae'n dyslo, ond um, ffantastig o pel ac o darn felly felly. Um, Ond jyst ma' jyst jyst yn frustrating fatha chi'n deud o'n ni methu dal on i'r lead yna ella bildio ar ar y lead yna wedyn i mynd ymlaen a ga'l y trydydd ne' pedwerydd. A turn off sy- yy da gin y Cofiamis ti heddiw. Yym dwi me'wl s- su' beth ydi o Nathan yym t'wod dwi gwel' t'wod fath- un peth o wsos dwytha odden ni'n colli odden ni'n dal i i i i gweiddi ar yr hogia. Yy ma' siŵr bod o hynna'n yn hel- yn help i chi ar diwedd y gêm reit? Yndi, mae yn, mae yn Paul.
Um, mae jyst yn mwy frustrating hefyd, fel yeah. yn dweud hwnna. So, oedd arna ni perfformiad heddiw i'r ffans am troi fyny os ydwytha'n con yn sgith, nath ni golli'n drwm. Um, da ni wedi perfformio, dwi'n meddwl, ond da ni wedi, da ni wedi gyrru nodra efo dim pwyntio, no. chwaith, which hynna sy'n even mwy frustrating. Ond um, na, so, maen ma nhw'n ffantastig, Paul. Um, 12th man, 13th man ac yn y blaen, so, maen nhw'n yeah. canu trwy gêm. A hynna sy'n gael ni dros y lein mewn ffordd efo, efo lot o gemau. Ond um, on...
dwi'n siŵr fod gyda ni, sori Neth, dwi'n siŵr hefyd yn y gem nesaf um, efo Sintia Newydd, dwi'n meddwl ddipyn y growd yna. Ydy hwnna'n gem ti'n edrych ymlaen at rwan a'r hogia, um, mae'n gem dda i bwysio nôl o. Yndi, mae yn Paul.
Um, fatha, fatha oedden ni dweud fyna, da ni, da ni wedi cerdded barod. Um, maen nhw wedi dropio pwyntiau eto heddiw yn erbyn Barry, mae'n Barry wedi cael result yna. So, ta da ni wedi cyrraedd Barry 2-0, a maen nhw wedi droi o TNS. So, ta, os o ddim, os o ddim rheswm i ni peidio gael result yn erbyn TNS, achos da ni wedi mynd o'n barod. Ond be da ni yn gwybod yn dweud fydd hi'n gêm lle mae yna lot o gwaith galad. Ti'n gorau Mae ma, ma gêm lle ti'n checio sgwydda bob tro cos mae sym, symudiadau maen nhw'n neud jyst yn... Ti'n mynd adre a gorffan y gêm yn fy stiff neck bob tro yn erbyn nhw achos yeah. mae mor galad o hynna.
Maen nhw'n ma nhw gwybod lle i symud o gwmpas. No. So, Mae'r ma plan A, plan B ac yn y blaen yna. So, os nawn ni sticio i game plan ni, um, gweithio'n galad am y 90-95 minutes, um, to, pan ddim, os am pwyso na ni, nhw sy'n siarad mynd a Ceron League. Felly, um, oes, mae'n pwyso ni i trio mynd mwy uchel, da ni'n gallu. i gael y Europe uh, slot na. Ond um, nhw sy'n gorfod dod i'r rofal nos lun, dros fil o cofis, swn i'n dweud. Um, felly mae'n bwysig iddyn ni rhoi um, perfformiad ar ymlaen iddyn nhw.
Gret. Diolch yn fawr chdi, Neth.
Diolch yn fawr, Paul.
Thank you.